my, my friends zuva nation kuma mukasviko first of all happy sunday okay happy sunday first of all before ndamwashuka happy sunday okay sunday is a very important day for christians so yeah happy sunday

muri boil alright let's, let's, get it, let's get right into it imi handidi maheri azimi muri kuuya tisiziwa problem nes outfit yangu yetsiga ndikuroora ah, imko what if im ready for marriage andikuda kupfeka kadecent asi dai nda ndabuda ndakashama you guys have got the would have something to say anyway let me do my eyebrows and mind my business

The secret to getting the right line is just relax your hands, okay? Hi, Anesu, how are you? Hey, Sis Melly. Uh, how are you, Sis Melly? Anzi wamuka seri se baba rasa hama. Mozi adoro re mahara arifano kumwa like that, guys. Hmm, zvimwe tinozozvinyanya. Zvikanzi order ka put breaks. manje iyo anaziva ashaviri ari detoira bharati ndozvandazviwanira pano the way i drink ka i think i need to call the host and say let me just add to the bill something because she, she said when i got there she's like add whatever you want you drink whatever you want it's on me okay and i drank but come to think of it one long island is about 75 rand one glass of long island is about 75 rand and i'm a german tanker guess how many i had you know it's just wrong i just have to call her and say you know what chibharanzika chimwe hachibudi musystem motopota muchidzora and i'll just send a little something something you know because i know myself indikazviendesa ndega kubhawaka anditenge kana i don't buy shorts ndotenga bhodhoro because i know ndomwa doro sebenzi but we had a good time yesterday we had a good time yesterday so shout out to her story linet thank you so much for yesterday shout out to uh, sismeli and crew my diaries thank you for yesterday Shout out to Ziva Nation. Shout out to her story. Yesterday was a beautiful day. hanzi kasira kutaura data rangu rakuda kupera get to the point oh please let me tell you let me get to the musoro wenyaya as i'm doing my thing I'm, i'm actually going for an event mjono ndakadai so first and foremost ndine kalife nhasi i'm just taking care of myself i've got cake tirasamu chichira samo yeah i've got these three kana usina data dzakano shama this the the the the, the ine zima strawberries and i've got yogurt ndangu ndingokutaridzaiwo sokuti nhasi ndine kalife look the situation that's happening ku zimbabwe ka between my titi and evidence i'm trying i, I want to help you people um, understand and it will make life easier for you if you stop taking sides and just say this both are wrong mukapabata ipapo munorarama zviri kuitika the whole situation is just wrong saka kana when two people do wrong to each other it's wrong of you to take sides pane vamwe vanhu vanoda maititi vanofana navo but hazvibatsiri kudefender nonsense because unofarira uno munhu there are some people who religiously blindly follow a person and that person can fuck up and they'll still clap their hands agodya sipo and they'll still clap their hands you are a dangerous follower if you are like that munhu paanoresva zvakanaka indogara ndichikuudza zuva nation kuti veduwe mukangondiona ndakutsauka mugadheni ridzai pembe muti tete aiwa tiri uko why we are in a community inogara vanhu

muzvizive izvozvo saka just because indofarira evidence chera chindofa naye ndozvamunazvo that's why youare catching feelings in this situation it should this story shouldn't even be this viral but it's viral because zvinhu zvaitwa zviri wrong on both sides saka i need you to stop being team chihera team felistas kuti unyatso ukamira pakati ukaita judge ari fair it's then easy for you to understand why this is happening zimbabwe pachayo the government of zimbabwe is wrong ipapapa vanhu vekuzimbabwe tine maproblems akawandisa vana vari kurepwa there's child marriages there's other things to use state resources on naivowo vari wrong that is why this thing is blowing up and everybody is catching feelings You cannot be my titi, team my titi, and it, uh, eh, you cannot be team chera, and you can't be team government. Kana uchida kunyatsonzwisisa nyaya ishi, ita munhu ari neutral, anoshandisa brain, wo, wombotarisa kuti chii chaitika. I don't have to go through history of what happened. Everybody knows what happened. Zvekuti my titi is right, she's not right.

number one zvekuti nobody has the right to attack other people's children facebook is chaos you cannot control human beings you can only control how you react to the human beings saka uudze mazimbabweans kuti don't attack mwana makore mangani vana vachiiswa vachingoatakwa chazonyosha musira nhasi chekuti mwana wanhingi aiswa atakwa chii what do you expect

I have to put on eyelashes. Can you believe this? One second, chimboterera yemenu. Ndikudzoka. Ndiye ndi

you cannot measure zvinoitika what is the level of toxic nesi inofanira kuitwa pamastreets the streets are toxic mukagara matotambira mushonga iwoyoka the streets are toxic right tombotarisa mecho kuti vazobuda panapa vachiti kwanzi yee mwana wavana vangu mwana wangu atukwa zvanyanya chichi iwewo vanhu unotuka vana vevamwe i remember wangu wakambofamba navo ukananaira ukanobudira uku vanhu vakakuomberera maoko saka chazonyeushamisa kuti mwana atukwa dindingwe rinonaka richakwevewa kana iroro kwevewa roti mavara angu azara ivhu saka ipapo ka

this is the law kana iwe uchitamba nemadhaka uchifamba uchichapura madhaka madhaka at one time achalenda pavana ndozvandiri kuda kutaura kuti kana uchitambira pasocial media pari toxic and then wotungamidza mwana mwana akazokandwa akazowirwa nesome of this toxic wati wati wati hamuzogumisiri maridza pisa irini too much kuti moridza pembe but you it's your baby you have the right to do what you want to do with it and we have no right to abuse your children we don't we have no right if you say we have no right by by moral standards we know we have no right to abuse your children we no one has the right to abuse another person's child no one no one has the power to abuse another and i think that mameasures ekuti wazoridza pita ukaita noise nokuti watukirwa mwana agood ah, i understand your pain and your what everybody understands you but i think it will be better if you, you practice what you preach so that next time vanhu hapana anobatira vana vako it's difficult to tell people to stop, to stop abusing your, ch your child when you are abusing other people's children ndo panonetsa kuti panonetsa respect yekuti tomurespecta sei iye pachake anoabusa vana vevomumwe I'm not talking from kure. Inini wangu wakavabata bata one. I never said that ndina mbokukusungisa ini. Kana hauna namba kusungisa because I knew kuti vedwe I'm a public figure pa social pa streets. Ndotorira. Saka one day someone is going to attack my child.

go in and out of everyone's life you can get famous and people will praise you and say go girl and make money without touching other people's children you can power raunaro chieraka zvese zizizi riya zivi tinarowo zi riya riya olright toriziva kwena imufoni rita sekwe zi riya riya you can make it

wakazvara iwe evidence iwe wakatomborisunda bhara iri ukagomera pandori nemunhu arikutofamba achikuti mama iwo munhu akabata mwana wako iwewe dzinotoruza uri nani wakatumirwa mapurisa enda aigona kuya kwauri ndega mm. uri nani wakatumirwa mapurisa waigona kuzongoita accident handi wakati izvoni mapfuta wakanyeberwa waka, waka zvikanzi pane vanhu vari kuda kutenga mafuta

kuti ah akataura zvemwana wamai aa ah, ah. the fact that muromo wako wakabuda and, and talking about other people's children waunoziva kuti mai tichize power house ndikagovha apo mafireworks ma, ma anobuda so you talking about another person's child is a sin and a crime on its own and you knew that what you were doing is wrong saka usavhunduke kana wakutambuka wastuck like this dai wanga uchizvidyira mamango ako kana magrapes a kana maush mind in your business vanhu vokusvikira kumba you would be shocked but you are not really shocked because this is not your first rodeo wakatombobatwa batwa nenyaya yevanhu you were told time and time again stay away from my titis kids eh, for, of, from anyone's kids wakatombondibatirowo vangu uchiri kwaye vana vangu vanovata nenzara mazuva haachengete vana vana vake vakadai vana vake kadai ndiye ro kuti zuva achasira vana maailash vana vasina direction kwaye vana vakadi that you knew that what you were doing was wrong evidence hatimbodi kunyeberana you know tichero tozogara vasikana usa don't encourage evidence to talk about other people's children i know muri mafollowers ake emomuziva but if you want your star to keep shining tell her to stay away from people's children anogona kutaura zvemubhurugwa medu no problem isocial media but she cannot talk about other people's kids its wrong mese munoziva mese makazvarai muri kundiona makanditarisa muri vangani nhasi muri 1.7 muda zvinhu you knew what you're doing is wrong saka usanyanya vhunduka too much too too much kuti i can't believe this is happening to me vanhu vari kuti vasiri kuwirirana svoka vanhu vari kutwanzi the state is abusing resources the, the, the, the, the, the police abused evidence

kune vana vari kurepwa and mapurisa akatumwa nasisi vaya vangu vakasi akawivhuka vakaroka maconiros avo nechitopu chavo chiya you could have been doing things with state time than kuda kuteera nyaya dzepasocial media munoitiswa what's gonna happen when my detailed evidence make peace you have used state resources to focus on social media things how uh, convenient how ironic all of a sudden zimbabwean government has got energy to follow zvinhu zvinoitika pasocial media musi unouzvo pana vanhu havana minista vaya vakatora state time and state resources kufamba murume mukuru kuenda kuzimaxmo kuda kunohwa nyaya yezvigunwe yakarirwa pasocial media

chipanera ichi saka youare going to do everything to help her so that next time pamunomutuma kuti aenda kunorekruta vanhu she will gladly do it because you guys have got an understanding saka them running around and kuda kubatsira felicitas we know youare not helping her because you love her you don't love anyone You've got children suffering and dying of hunger. All of a sudden, munotora mapurisa kunosunga evidence. Because zviri pamaziso, zviri pamaziso. Maziso evanhu, muri kuzviona here kuti kubatsira maititi. Maititi mangwana mukashinzi kwanzi handi yekunokambaina munoenda munoita sei? Iyo government iyo yakakubatsirai kukusa your biggest bully pa in jail. What are you going to do? We can see right through you, dear Mr. Government man. Regai ndose ma eyelash angwa. you are abusing state resources of all the things zviri kunetsa muzimbabwe social media lorain inini ndirega ndikungokuudza shamwari ndichibva panapa bvunzai vanhu vangu vari kudaya rizi nezuro ndichibva panapa ndichipinda mulive ikai ndiye ndichingobloka ndimiona please and block me tete please and block me tete please and block me usablokerwe nyaya isiri yako I'm not here to Bluetooth. Cat family, kana mchida kuona, I'm ima mta, zvinhu zvinhu, cat family, ka, hazvifungi, zviye chingofungwa zviri kuatakwa. Choro chipiwa advice, zvinenge chingofungwa zviri kuatakwa. Saka, izve zva, ndo zva, ndiri kutobhombwa muma comments imomo. Vanenge vachikona, hee, havadi kuudzwa, havatsiurwe. mr government man muri kujambiswa ka imi mapurisa i know those cops were operating under an instruction vanga vatumwa kubva kumusoro hakuna mupurisa anofambira nyaya dzesocial media manini a pane akavatuma kumusoro uko kuti batsirai felistas iwe felistas uri kubatsirwa in the eyes of the people and everybody is clapping hands for you nobody cares about your child nobody nobody cares about your child rega ndipoisa inheritance yevana pama vana vangu vakai vachainheritsa mahighlight aya mamingi veduwe these ones give them to megan okay ashandise paanokura Noti vangu vakanzi ziva nyarara iwe uchasiira vana maeyelash unondiudzei uno unosizvana zvako zvirombe zvakatozvarwa zviri zvimarombe unosiya pamaeyelash saka eh, pfuma yevana boyo

it could not be evidence it could be someone else tomorrow your behavior ndiyo iri kutsaukira kuvana chero tozogara the sins of the mother chero tozogara panapa i don't think pana vanhu vanodaka nevana vamaititini i don't think kuti ungatotarisa vana vamaititi obva kuti obva kuti hate how do you hate a child but they are using your kids to get to you nobody cares about your kids nobody to be honest with you you'll come and give you love and likes but musi waanogwara ndiwe une mwana wako kumusana muchienda kuchipatara hansani ndamboona cat family ichiti batirai narai batiranai huyai nerori tiendese mwana kuchipatara saka understand kuti theyare going to take things like your kids pasoft spot ipapa ndopavanoda saka iwewe since your kids are already on social media my guy because their careers uh, have to be exposed through social media i need you to learn to ignore munhu akabata mwana wako nyatsopaka udye mastrobheri ma aya because hazvisi kupera saka uchasunga nyika yese here inonyazotuka vana vako kana tikabata one to set an example kuita kuti vanhu musabate vana vangu izvi kuti vana vabatwe zvikezvo beyonce nemi ivy blue kati ange asichinzi demon child hapana mboita documentary yetwo hours zvichinzi kwanzi ivy mwana weilluminati remember the time blue ivy uya akambobuda achibvura udzwaka achi ichiri mimba yakatanga ichiri mimba vakatanga kumubata blue iv ichiri mimba vakazombomukui britain uko akabuda muzvima bbc ichinzi kwanzi agonuka mamusoro mamuna kumbonzwa ai blue iv um, mukazvigugula munozviona kunzi blue iv well akabuda achinzi agonuka mamusoro the other day i heard somebody say mwana wamadam bosses overweight wakambomunzwa achitaura zveweight yemwana zvinei wakambomunzwa achipfakanyuka why because they know kuti they are going to use your children to get to you its had nothing to do with the kids vana mai nyonderera kwanipopotsa ndichibloka vanonakidzana saka ukagara waziziva kuti this has nothing to do with the kids ucha nyika yese uchapedza nyika yese zvenai hama uchingosungisa vanhu munhu wese ari wrong apa muri kuzvinzwa munhu wese ari wrong maiti it is wrong because it is probably because of your behavior that your, your children are being attacked nothing else your behavior you bully other people's children you bully other people that's why uri kuatakwa it's not because une mari stereki kana ndandisa ndambona vanhu vashata kamwana wazodwai pandoreva mwanhu vane mari ukunda iwewe asi hapana anobata vana vavo chinoita kuti vana vatukwe is your behavior veduwe mukagara mazvibata izvika izvi i highly doubt kuti tinokonana pano inini ndongokudza zvazviri sha stop crying wolf it is because of your behavior iwe evidence you can make it without talking about mai mwana wamaititi its wrong zvese zvauchaitiwa nemapurisa iwayo zvese zvauchaitiwa wedha uchahwimwi unogona ku listen ukutamba nevanhu vakaoma uku iwe evidence iwe hausvike in the radius of people that are, that are well known for doing mafira mberi wazvinzwa pane imwe nyaya yandichazombokudze imwe firimu randakaona so vamwe mai vakasungwa vakaswa mntu vaive kuindia vakasungwa vainetsa mai vavo vakasungwa vakaiswa mustokisi mukusungwa ikoko vadetainwa for hours and hours and hours vari muchitokiso vakakumbira mvura yekumwa vakapiwa mvura yekumwa vakamwa mvura yavo vakaramba vachitaurwa vachitaurwa vachitaurwa one year later maivo vakafa mumufirimu mai vavo vafa one year later ndobva zvazodiscoverwa kuti a ah, paya later years later yakabva ita cold case years later mai ivavo vazotuka post motamo wati wati wati vazvanzi a ah, pakaiswa kadhiragi kadiki diki kanotora nguva kachidya system kari mukati yakaiswa mumvura yavanga vamwa vari kuchitokisoko anonzi mafira mberi you don't fuck with people that are known for things like that so firimu iri rakabva razopera haro vanoti ah inga zvinonakidza steric mafirimu akanaka kudai what did i learn what have i learned you don't mess with people with the ability to eliminate you yambonyanyonaka zvakadii social media zvekuti unotora zita remwana womwe munhu uchiisa mumurumo mako munhu anotamba nevanhu vanodenha vasingawangu ah, is it worth it is it worth it naiwe mafuta ako apera here naiwe naiwe musikana mafuta ako apera timbo titengesera mafuta tibleach tisashaya zvekuita titengesere isusu tibleach nokuti hatingakuregedzeka uchifamba in the mulions den i will gladly start a campaign yekuti ngatengei mafuta aevidence evidence aite mari asiyane nenyaya yekudhila nevanhu vanogona kungomu you know is it worth it une mwana iwo pana pane firimu randakamboona richitaura nezvevanhu vanonzi anonzi mafira mberi mafira mberi awo you never know chii chakaitika kuna bob mali pana vamwe vamubritish si aiwati wati mi six agent wekubritain uko akabuda payoutube achiti akatumwa kunoisa tsono mubhutsu like a little pin like this mubhutsu nyowani dzabob mali ska bob mali paakapfeka bhutsu vari kuisland kupi kupi kwanga achifanira kuperfoma he was one of the team members vamubaya tsono iya ndobva yangomubaya iri mubhutsu ska pakati a ah, tsono iyi ndobva zvangonziwo its a new shoe saka since bhutsu idzi dziri new one maybe pane chakasarira ndobva chinhingirika chabviswa ndobva apfeka bhutsu akaenda kunoperfoma six years later bob mali akafa necancer baba ava vakabuda vachi on his deathbed makavaona payoutube on his deathbed vachiti ndini ndakaisa we laced the tsono with the with a cancer saka pakabaiwa paya paya six years late achazoziva kuti bhutsu nyowani yakadai dai chii why would you fuck around with people with capabilities like that zva chero chikwa queen of the truth queen of the queen of the truth mai mwana yero yawakuita mazano pink inochinja kuita black kana vafunga zvavo leave those people alone there's better ways of making money and getting attention ngatiuye pafacebook tishame right titambire vanhu tinyaudze vanhu but iya wakuda kutamba nayo ikai you need to understand kuti my titi is a power house

mm. saka munhu vanogara pasi naye vachikwanisa kubatsira vana vemuzimbabwe charity work and all that akaita problem ukaramba uri problem yake iwewe and she has the privileges of the government

dai uri mumwe munhu ka wangota mind yoko soso pane dzidhi kandikupe hangu mavhi 11 angu umboridza mumastreets kana washaya nyaya don't touch my teachers kids if you want to make it muupenyu don't touch my teachers kids it is not advisable she is a respectable member of society and you cannot be stressing her with such petty problems of attacking her kids the kids did nothing to you stop imi government yekuzimbabwe moziva kuti friday the 13th wwe irona iti yakabuda muzbc news wwe royas that friday thing yakabuda muzbc news i have the clip Pane akatora a video of TV news takabuda munews tichibvarurana macho pakabuda fantani zvinzi fantani abuda nyaya dzake dzedomestic violence dziya ndofunga vane segment yesocial media here zbc my cousin calls me she's in masvingo zvikanzi ko iwe wabuda munews ndikati a ah, zvikanzi aizvo tanyanyoshaya nyaya here kuzimbabwe zvekuti zimbabwean government uses these resources to focus on social media wars what will happen these are both cloud chasers maiti it is a cloud chaser evidence is a cloud chaser what's going to happen the day that they reconcile imi mapedza mapepa nemabhilo kupolice station kunyora madockets muchididi then they reconcile and they forgive each other mfiwo yamashandisa ingani mtime yestate state time and state resources mangani masocialites they reconcile vakamuka vakatakise ndi make up mangwana imi mati westera nguva masiya vana vachirepwa masiya mbavha dzichinyanganya murodi masiya vanhu vemaabusing narcotics how many people have died in, in the few seconds that you have spent on socialites and we know why you are helping

kuzimbabwe kuku nobody says anything vanhu vesisi vakatanga kupopota panapa over cyber bullying and nobody turns a blind eye let these noise makers start so you are just doing it for cloud dear government man zvekuda kuda muri kubata one chaitika panapa ndechekuti pachekereswa evidence nokuti ndiye anotaurisa this is just a message Evidence kusungwa kwaita is a message to other people that are going to try and misuse social media. They are trying to show you their power. Chete. Saka my election my election ari kuuya muna 2023 i know there's a lot of zimbabweans that are going to regurgitate their thoughts and their what what pasocial media already government yataura kuti hazviti kuti ubreake mutemo pasocial media muri kuda kuvhundutsira vanhu handiti and you're also trying to show the people kuti you can't say bad things and you can't say this and you can't say this on social media zvinosvibisa zita renyika saka apa pamabata one to show people your power yoa muroda kuchekeresa evidence kuda kuti vhundudzira isusu kuti tishaye freedom of speech pasocial media that's why you are punishing evidence not because you care about my titi or anything muri kutodawo juice kuda kuvhundutsira vanhu youare using this as a weapon youare trying to weaponize this situation kuitira kuti pamaerection ye2023 mukangoti hei mabati iye uyo akatombosungwa pamberi pevanhu azviite saka muroda kutira kuintimidata vanhu nekuda kusunga vanhu vasina wasting time on mighty and evidence vane makore mangani vanhu vachitukana chazonyosha musanhasi chakabva kwati mangatora madetective ma, ma, ma, ma nemapurisa kufamba vakasvika nei kumota yeevidence vakasvika nei vakasvika nei kumota yeevidence vakapisa makwakwaka i highly doubt sisi vangu vane wivhu yavo iya vari kumberi used her money to put fuel to go to evidence they used state resources saka makatora fuel kuda kunosunga evidence we know you didn't do it because of justice you care about justice really you didn't, didn't do it because of justice makatumwa from the higher someone sent you who and why what is the advantage chimbozvifungayo nayo mapurisa naimi munongodhumwawo hmm? zeta rapi mongoitiswa chete mukagodi bosi venyu iveyo hmm. hatizodi kutaurisa zvinziva uri kusvibisa sita renyika but we know saka dear people don't be intimidated nesituation iri kuitikana uyu naevidence it's a show and it's unfortunate that evidence is paying for it it's a show it's a, it's a, a, a ruckus and we are watching tichidya mastrawberry nokudya makeke ichasvika yedu nguva katavharigwa felistas I'm sorry that is, this is happening to your kids. But it's kind of inevitable. You brought it on yourself. But anyway, vanhu vanotukwa mhani muroad umu warwadziwa nokuti wabatirwa mwana zvaku zvadzimba ka saka next time before wadenhana nevanhu chimbofunga kuti zvinhu zvandiri kuita izvi zvinoafekta madhaka andiri kutamba nawo aya achandilenda pavana wanzi ukangogaya izvo zvaugwine vanhu pasocial media haugwine vanhu unorwa nemunhu wese naiwe ndiudziwo felistas anorwa nemunhu wese And you, Mr. Government man, have the nerve to take her side. Why? Because she's got numbers. She has the power to motivate people and influence people. That's why you are helping her. Dayanga ngori puna. anongoriwo sokostina aburuka mubhazi rezupcom akaenda kumapurisa akati pane munhu akanditukira mwana wangu pasocial media My, would you make this a spectacle ndokumbira kubvunza vanhu vezrp munhu aburuka mumuchovha umu akaburuka muna fort akaenda kumapurisa uku akanotaura nyaya yake kuti ndatukirwa mwana wangu pasocial media kunzi hanzi hembe dzake dzakadai ye mwana akadai akadai akadai mapurisa maifamba here kupisa mahwahwa kuenda kunotsvaga munhu wemucomment section kana ranga riri gosti maakutoinvestigata kuti igosti rani ratuka mwana wasokostina

kana zano yakukusvipa so iko zvino unoswapa ugonzi ugonzi because they want something theyare politicians what politician has ever kept a promise for years i'm not trying to make myself an intelligent person or a wise person but some of these things are obvious it doesn't take a genius to figure out you are helping felisas because eventually muchamuda influence yake pakugadzira macampaign pamberi apo tese tinozviziva hazvina kuipa muda kuti adii felisas akanzi o oh, mari angairamba handa nevana e eh, haana zvanikwanisa kuita because ari kutoshandawo zvekuti inini munotuka masocialite kuti kwanzi masocialite vanhu vezanu munomutukei felisas kuti kwanzi munhu wezanu ndozvindo kana iriyoka zvaari kuda ofaka let her be but iwe felicitas because you chose zano don't cry it comes nemasanzu dhonza nemasanzu aro vese vari kuti he eh, munhu wezanu zanu yaka yakanonoka padhoo pako iwewe they don't take no for an answer those people all the door what happened to, to japres at the time that paakatanga kuimba garwe and what not zanu yakuda kumupindira akaramba zvikadii

kana zano yokusvipa you people know mainfluence akamboshanda nezano before maniu chazonyewo shamisira pana felistas chi we see how this whole thing is gonna blow over it's just unfortunate that it's irreversible it's inevitable we see where this is going we just hope we're going to catch him mafollowers please get ready to catch your mother pavanosvipwa nezano 2023 kana maybe 2024 kana vanhu vapinda muofisi vachagomudiiko chimupengo ichi chilive waya manager anoda kuswera achidhila ne who wants to deal with that so it's a film iyi game of thrones yekuzimbabwe pashandiswa masocialites kuti vavhundutsire power yavo imi mazimbabweans mukada kukecha mafeelings muchiti chii am tim chihera am tim felistas mind your hokoso bitim tinasho usho bitim norinu i am not tim maititi kana kuti tim evidence both of these women brought this on themselves ende vakakrosa mapatsi nevanhu vari kutoshandawo maprogramu nemaprojects avo iri firimu iri mazvinzwa both are wrong both of these women are wrong musada kutarisa nyaya kutangira apa kuti atukirwa vana zviri kubvepi why ari kutukirwa vana zvakabvepi mukamubatsira kuti zvakabvepi ka maybe in the future achazvigadzirisa and no one will touch her kids you think arresting evidence vana vachamira kutukwa panongomuka one anongomwashuka atambwa ten not namaititi they're going to attack your kids next time kana ndashaya zvokuita ndongotataka zve celebrity children why think about why is this happening to you felistas why you think people hate you so much vanhu vanakakumaka nyika yese vanhu vakakumaka unorwa nemunhu wese listen mungogona henyu kuti ket mother ket mother ka but kana musingarayiri ket mother venyu ka munovhiringika vaudzei ket mother maybe mukambomira kugwa nevanhu because mai venyu vanouya panapa vakuti andicharwi nevanhu i'm not gonna do social media again i'm not i'm not Hmm, okay, I'm not going to do social media again. And it's been running around with Nini. I'm now my maposa. Ndaha right. Eh, taka kunzwa hemu kaya sa speech ni. Tika umbira maoko. Tika pamu madzika masha mavundu kachati kwatara.

saka zvinoita devil manje ari kuona kuti ah, shasha inotori ne2 days isina kurwa nevanhu ah, shasha inotori ne one week isina kurwa nevanhu aiwa zviitizvo yobva yapinda muna evidence evidence omwashuka vana vako because the devil uses your weakness to get to you pa wakusungisa munhu nyika yese iri kukushora izvezvi kuri kusungisa evidence because the devil one again satani anoshandisa izvozvo kuti aiwa zvefelista saa munhu nguva yekapa felista sa two days hapana kana mbo felista sa tobuda achitoglowa paya atienda kufotoshoot abuda ari zinice shes happy shes glowing his skin is clearing shes moisturizing her money iri kupinda zvakufaya her marriage is happy murume wake ari kumuda ari kumutumira mari tiri kutaridzwa ma 1500 imba iri kukura dzimba dziri kuplastwa shes at peace akafamba vanhu vanotora mapicture the devil is watching you happy abva ati azviite maprogress ese ayaya kuti aunenge uchiposta ayaya ka zvinovengwa nevaroyi zvaunoita zvese because only under achievers and miserable people hate things like that your progress there's a difference a person can hate you but they don't have to hate your progress you, you think just because munhu akutsiura munhu akutuka haasi kuda kuti ubudirire kubudirira kwako ndemadhiri ako namwari wako hazvinei nesususu but just because youare a beach does not mean auta uta vanhu kukutuka kwatinokuita isusu we hate your progress No, tinongokutuka because you are being a bitch. A lot of people mis misunderstand. You think because you know all these things happening to you, so that protects you from kutuka. But you can unogona kunge une ma business and you are a bitch. unogona kunge une progress yakanaka kumberi uko uri uri mabusiness ako achibuda vana vako career yako icha skyrocket and you could be a beach and a big idiot unogona kunge uchidenha nemaprogress ako epapapa uchidenha unotukwa kutukwa zvire kuti hatisi kuda kuti ubudirire aiwa wangondituka wondokutuka bheki iwondituka wondokutuka bheki hazvinei nemaprogress edu zvedu zviri kuitika kumasaidi uko saka don't think people that are hating you want you to fail no we are not responsible for your exercise we are not but understand this zvauri kuita izvi zvakanaka devil aona kuti wane time usina kurwa nevanhu ndoipinda neipiko anga akakugarira akakumirira varoyi vakaita musangano wavo kuspirit world vakati bata evidence is easy evidence is a magnet of negative things evidence ndiye muromo waevidence hautukirani munhu naevidence hautukirani munhu naevidence hazviite ndobva devhu akati right toda chipanera chinonyatsotudyu ndobva auya kumadrinza evidence evidence akamuka ane chivindi chekutuka vana vako akachiwanepi akachiwanepi chivindi chekutuka vana vako akachipiwa nadevo devo ba iko zvino wakusungisa munhu nyika yese iri kukushora nekusungisa evidence kwauri kuita the devil has won again be careful be careful feristas choose your battles choose your nhasi kwati kwamwana mangwana chi chiri kuitika futi unenge uchingorwa every day there's a pane miyedzo yakakumirira you don't respond to everything not everything deserves your response kutwa kwakwe vana vako handidi kunyebera kunzi keep my children's name out of your mouth you can scream and sungisa vanhu but you can't control people don't respond to everything don't react to everything you are because you are big iyo big iyoyi ndo iri kuatakwa kwete vana vana iturusi yekukuataka iwo but what doesn't kill you makes you stronger next time munhu akatuka mwana wako aumbovhundukise mavhundukiro waitawo namengu kudai vachatanga zvekutukwa magosti munhu anondovhura gosi agotanga kunanyaira mwana wako chigunwe no, nail polish paint let me tell you how they're going to attack mwana wako anogona kubuda innocently achizvidyira ice cream akagara nemafriends ake pasi pemuti munhu anovhura ghost account kumwashuka achituka mwana wako iweyo nani unoziva eh, havana kuguma pasocial eh, media iko zvinoka handi vari kukura their careers are growing right vana titi vaiva vachaita the next choreographers vachatamba zvekutamba zvezve zvokuti they're going to have this famous world class dance group vachasvika kunana hollywood uko vachatukwa haikona zvekutamba vachatukwa munhu anongovhura ghost account kabva vati eh, vagotuka nezveurwere hwako vachituka vana vako saka you cannot protect your kids from kutukwa wakatovhura nzira yekuti vana vatukwe kudhara munhu anovhura ghost account okutukira mwana uyu fifu achatotukwa wes manje nezvaitika izvi team evidence riri busy kugadzira maghost izvezvi riri kumwashukira mwana wako so are you going to focus on people vachituka mwana wako or youare going to ignore mind your business keep moisturizing and keep making that paper because not everything deserves your response honey you are wrong your evidence come on switi pai iwe wasikona kuti kushandiswa naiwe hausiri wakambotogwa futi musi unowe pakamboita kamiting yevanhu vezanopi yevo zita rako rikabuda iwe ndatopedza newe iyo evidence ndatopedza newe i don't even mind being your friend kubva nhasi ndakatokutaka right off kuti ava maiwo avava eh. but nditoona kuti aa ah, ah. as much as i don't agree with what she says evidence uyu as much as i don't like her and what because anotuka vanhu and what not she doesn't deserve to die she doesn't deserve to be abused evidence is not my cup of tea she's not she's not my favorite person she's not she has said a lot of vile things about me but ini ndatichengete magaraji isu tiri madhiniwe manje tinodya mastrawberry tichitukwa tiri kubvarurwa makomenzi izvozvo makeyboard warriors are at work tichirova ma yogurt nematarasa mukeke lavhu shamwari handidi zvokunetsa newe huya zvokuti ndiri palive zvazvina basa huya ukandiita mudownstairs ndiri kundouya aa chingoti vanononga kuda kushandisa that as an excuse mm, ndokuziva mm, evidence my friend you are not my cup of tea i don't like you at all i despise you but at the same time i don't want you to die i don't like you because unotaura nyaya dzisina mafacts unotaura makowa asina asina kubekwa up like you don't look for facts you just look for juice you say a lot of things about me zvisitombori true but it will get your numbers going i don't mind this social media can't control you right but i also think that you do a very good job with whatever youare doing and i'm proud of you that you make your money i don't think you deserve abuse from the government i don't think you deserve abuse from zrp i think it's wrong vanhu vari kupa tuma advice tokuti enda kuamerican embassy your life is in danger uende kunokumbira asi kuenda kuamerica vakubatsire ubude munyika nyaya dzako takutodzinzwa kunoku tinotodzinzwa kwete mumastreets mumakuhwa evanhu kuti pane munhu akamupa advice yekuti enda unoenda kuamerican embassy utize because the government iri kukushungurudza too much so that woenda kunokumbira vakuburitse munyika waende kuamerica because your life is in danger nyaya dzako let me tell you why it didn't zvisina kubudirira american embassy yakatofonegwa ndosaka vasina kukuva ndosaka vakakurambidza kupinda pagedhi

chiko chiri kumboitika i need a tissue by the time by the time you go to the american embassy they were waiting for you vachitoziva chingwara evidence kana wafunga kuda kurwa nemacelebrity nekudhila nevanhu vava veve kuofficer buda muzimbabwe kana zvanetsa dzoka kana kuti enda i don't care you can't be messing around with those people uri imomo mafira mberi unoiziva here icho chimotoka chako ichi bless your car chinongoiswa bhomba mai mwana chino vhiri maminista akafanei kuona iwe havana kufanira maaccident nekutsika madhongi muva iwe chinogona kutoisiwa chinhu muvhiri zvonzi evidence aita accident is it worth it girl come on now i don't like you but i don't want you to be abused you don't deserve it i think you're a hard worker i think you're good at what you do right but at the same time i don't think that you should die for the streets

you are a little piece of rice grain kuvanhu ava ukaramba uchigovha govha bhiza rawe this is one of their best workers chipanera chebasa ichi iyi simbi yebasa maitita isimbi yebasa because she does a great job with what she does maititi vakamira pamberi apa vakati 1 2 3 4 5 6 people will listen

akatindomwa designer water vavose i'm not saying that don't catch me out of context ndotokuziva matofamba dzatofamba so dzatofamba but watondinzwa kuti ndati chii ah, hakuna ah, freedom of speech inoitwa kuna south africa uko kuna nazambia nekuna nabotswana kwete marare ndiye freedom of speech vanhu vangani vakatukwa kana kuti vakavharirwa because their causing uh, anzi civil unrest kana kuti public disturbance nefreedom of speech iyoyi imi mist vanhu vekugovernment yekuzimbabwe ka dai mambotinyarawo sho anyway muve nezuva rakanaka ndatopedza nemiswa i have got an event everything that i just said ndikutamba

you have come far and we are seeing the improvements mai titi i'm very sorry my friend tiri masocialites wo toitoshaya nyaya sande kudai tiri masingura hatina zvekuita saka totanga kutaurisa nekuti kwai eh, tete tisina zvekuita saka ah, i'm very sorry that this is happening to your child your children i wish that they will stop bullying your children and i wish you must work harder so that you fly evidence akutamba shamwari yangu akungofarisa unoziva zvinoita single life you know what im talking about unogumisira wakupenga wakutaura wega handina munhu wekutaura naye panapa ini nguri yandabvira kudya mastroberi aya ndaguta izvezvi handina zvekuita foni ndachaja ndakawacha magumbeze zvese tv yacho iri kubhowa saka ndanguva yapo panapa kuzongorotomuka sha sora ako ne but shamwari yangu ka iyoda kutamba iyi

i have to go for an event muchindira ndakadai so ndine muchato unotanga na four ndine muchato unotanga na four okay muve nezuva rakanaka evi sipit maititi go girl keep working hard government of zimbabwe i'm very sorry I, i'm very sorry everything i just said i'm lying i'm lying it's wrong ndandashaya zvekutaura ndiregerereiwo ndandichitamba